obboleeyyan rabbi subhaana wa ta'ala galanni haa ga'u alhamdulillah rabbii nagaa walitti nu deebise rabbi subhaana wa ta'ala wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa allahu jedhe fedhinnaa rabbii malee fedhinnaa teenyaan waa takka dalaguu hin dandeenyu immoo rabbiin subhaana wa ta'ala irratti nu gargaaru malee waan goonu keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana uumeeti gurra kanneefi ija kanneefi arrabatti tolchee hidhiitti tolchee waa hedduu nu tolche hidhiin tun akka waa cufa gartee wal qixxeessitee baaftu godhe onneen namaa tun gartee shoora guddaa taphatti

ka isii tana miizaana irra hin keenye, arraba isaa kana miizaana irra hin keenye, jecha dubbatu kana miizaana irra hin keenye, odoo itti hin yaanne mataa keessaa isa irraa gad yaa'u. Odoo itti hin yaanne mataa isaa kana keessaa gad yaa'u. Ittumaa yaadu. Odoon dubbanne waa yaadii hin beeku. Odoo hin dubbanne itti yaadii hin beeku. Waan isa keessaa dhufe darba. Gowwaa nama bira taa'ee nagarree wooma gartee eega harkaa baate bota je'ee rifata. Maxabiyaa akkasii qabuu jira. Jerjeraa. Min saqaxillaa. waan rabbiin dallansisu laa yulqii laha baalan ka dantaa irraa hin qabne inni kun tahwii bihi fi nnaari abcada maa bayna almashriqi walmaghrib hanga bahaa fi dhiyaatti gartee ibidda keessatti darbama jechi san ibidda keessatti isa darba Bahaa fi dhiyee jechuun beeyna al-mashriqi wal-maghribi jechuun taphaa miti. Ibidda keessa fageessite hanga bahaa fi dhiyaa takka keessa hanga bahaa fi dhiyaatti jechuudha. Jechi tokko kan inni gartee dantaa irraa hin qabne kan inni hin yaanne. Idan namni gartee haasawa barbaadu, namni waa dubbachuu barbaadu, namni kheyrii dubbachuu barbaadu. namni walitti nama araarsuu barbaadu, namni nama jidduu dubbachuu barbaadu, namni namatti haasa'uu barbaadu maal godhuu qabare? Waan rabbi dallansiisurraa fagaachuu qabare? Waan rabbiin subaana wataalaa dallansiisu ta inni hin beeyne dhiiroo maaltu rabbiin subaana wataalaa rabbii keenya gartee dallansiisaa hin beeku.

zamanul akhir nama gartee namayyuu ifii mataa isaatiif doktoraa mataa isaatiif gartee waan fedha ifiif murteeysaa mataa isiitiif waan feete gabbaatee dubbattii namuu waan fedhe gartee waan fedhe haasawaa namu angilii gartee isaarra dubbataa angilii keetirra taasa'uu ni beektaami akkana naa mul'ataa kanaa kiyya jettee ooftaa kaanilleen kanaa kiyya jee oofaa eega yaada kee gartee yaanni kiyya kana yoo jette yaanni nama biraalleen gara biraati yaanni kee yoo sameen ta'e kan uummata biraa dabuubi sigala akkami kiyya ka sameen na jala hin deemneen hin taatu achirraa maaltu dhufa arrabaa dhufa deemee gartee gandumma deebiti deemtee gartee gosumma deebiti deemtee gartee gara biraa deemti hanga wal kafarsiisu jechuudha nama yaada isaanii bira kutee nama yaada isaanii bira dabre yaada isaanii faalleeyse AI dhaan gartee kaan masqala irra kaayan kaan fedhan dubartii fidanii gartee isaa dhungatu faa fiduu ta'an amma maaltu dhufuu ta'a beektaa ati xiqqoo booda sheekticha isaa gartee dubartii dhungatu Sheekticha isaa dubartii harka irra kaayatee deemu. Abo sheektichi kana ta'e kun oolaa kana duraan uummata irraa dadhamu. Si galee kana duraan uummata irraa dadhamu kunoo harka ta'e hagaasaa laal kunoo intala qullaa tana gartee harka irra kaayatee deema. Santu dhufuu ta'a maaltu jechuu ta'e isaati. Izan dhaloota kana waa meeqa irraa baraaruun barbaachisa? Dhaloota lafaa ka'u kana waa meeqa irraa baraaruun barbaachisa? Ka kute kute abba. Ka umrii isaa soddomii shanii afurtamii afurtamiin gaggara galtee dhaammate kun dhaloota lafaa ka'u kana akkami adaba barsiifna akkami naamusa barsiifna akkami xabiyaasaa kana gartee jijjiirra je'ee namni kun itti yaaduu qaba dhaloota huma arke haasa'u kan taane dhaloota waan mataa keessa jiru gartee useetuma gannaqu waan baaldii keessa jiru gartee aanan ta'e deeyma ta'e Bishaan booruu tee, xaliila tee, maali addaan hin beeku. Inni silaa waan booruu dhagartee firraa gad naqee dhiisee hanga isiin xaliiltu eega. Al-inaa'u weelkaan waan isii keessa jiru gartee ol baafti jechu. Weelkaan waan isii keessa jiru gabbaafti. Namayyu waan onnee isaa tana keessa jiru jibbaa, dallansuu, dallansuu yoo waan takka hundi ijaan gartee warrabaa warraa baluu tukkan. Isaan waan waan ni taaniif akkan. Isaan minxiqishoo akkanatti. Yaa akee. Dhiisi firraa. Fa'alal muslim